na zoholh kan i vun hlan ta lai boruak an ti boruak a ṭha tuk cu zong cah cun hmai panh ten lungtak ten ramdang fanu fapa nih tuh tikah aw kan tuah piak hna nih lawmhnak pathian sinah pek taktak hna ta tiah na sei poh mai panh ten um lai na nungak ti lang na thazaang ni na ruah hna tiah kan bawipa thang thing bawi kan som hna Cucutte Bawipa kan thangṭhat khawhnak hnga ding ahcun pakhat le pakhat kan lung a chung in kan lung kan i umnak mi cungah sualnak kan tuah sual ni tu dan Bawipa thangṭhatnak dawn khan tu kan sual kan palh hi Bawipa si ni kan thangṭhatnak doh le rem te Bawipa sinah caan kan hman khawhnak hnga ding caah

kanmah le kanmah kan i hlen a si i kan chungah biatak a um lo sihmanhsehlaw Pathian sinah kan sualnak cu kan phuan hna ahcun a dingmi le zumh awktlakmi a si caah a biakam kha let loin kan sualnak kha a kan ngaihthiam lai i kan palhnak nih te kha a kan theihpiak dih lai asinain kan sual lo kan ti ahcun Pathian cu lihchim ah kan ser i a bia cu kan chungah a um lo cathiang nih a kan ti bantukin na kut nih a tuah sualmi siseh na lungthin na ruah sualmi siseh na hawi nu na hawi pa caah ṭhat lonak hun ra cun Mi ilve na chiatternak vialte Bawipa thangṭhatnak ah dawnkhan in na sual na palhnak vialte hi ka si thiam i sual ah kan ngei lo kan ti cun kanmah le kanmah kan i hleng a si bisa Pathian sinah tucaan in te raifunak ka sin pe hna selaw ti kan tlang na phone pe na na sila kha cham ni hi ka Pathian ka pa vale inu kan si bantukin sualnak le palhnak hi a khat mi lawngte kan si na hmaipuan su kheh tam tuk kan si kan ṭhatnak pakhat tak tak hin um sihnin selo in rak dil ruangah Pathian damnak hnangamnak le ṭhawnnak na kan pek sunglawi tak in na tlang thian na min thang chok kan hun lam na foi na chung kan lo kan sualnak kan palnak vialte na hmai kan phuan dih cang i tu zan na sinthang ṭhatnak raithawinak an pek ni vialte zong ṭha tein abal nih an pek ni raithawinak on kan cohlan piak lai caan in thang ṭha ko se kan mikrofon kan caan vialte nu kuthiang kan sung kan hlan lomdah hi Jesuh min kha cong kan bia kan pathian amen halai sian zakian a chimmi kuar ka takmi cu zeidah si ti ahcun in kan zapi te hika CBC hlabu za le hlei a kan kham tu a kan dawtnak timi kha siarang cin a kan a piat lai cu kan van sakli takin hika hin siarang san on ni cudan kan program kan chan vialte a kan piat lai bawipa cu thangthat tuah ka sining vialte amin thiang cu thangthat tuah Maw ka nunnak Bawipa cu thangṭhat law ka sualnak vialte kha a ka ngaihthiam i ka zawtnak vialte kha a ka damter. Thlan chungin a ka khamh i dawtnak le zaangfahnak he thluachuahnak a ka pek. Cathiang thluachuah petu kan Pathian nih thangṭha ko seh. Hika hin kan nunnak, kan thazaang, kan dawtnak dihlak in Bawipa nih David siangpahrang kan Bawipa thangṭhat bantukin

Tuan dang ka pa, ngakṭhat tak ka pa, ne fon tak ka pa, nu cu kan rum, tu fun san, atu zong Pathian kan tak thok sungai ma ka pa, ham thok ma rai ka kan um pilo, tuan tam ka pa ham ma thok na ka se, na sin ka pa ha ka ta na ka se ka Pathian, nin pek su sun ka pa, ne ka thana ka chu thok na sen Pathian, thor thai kan an ha se ka pa. na sunpa ca kan cohlan piak law ka Pathian tuan na san wong ngai kan tham than ka zong ka pa ka nun nak lak chu hi ka Pathian ai nun pi kho ka pa na sunpa ca hong kho thang mi funu pa tha ka ti ka zong ka pa na ka shuai ka chan cham tuan chan ka pa na na vir te kan tu ai chi bi te ka pa ka tu san

kan hman laimi ni le caan mi tha vialte zongah thawngpang tha te kan i theih khawh i chungkhar kha zohkhinhnak ca lawng si se khualram miphun cawisannak le atu bantukin program tha tha hna suainak ca ram si se bawiparam kongnak ca zongah si se an ca su an tha kan cam piak lai an rian tuan nak tuan nan ti khoshe nak an ca tha an cam lai Cu vialte cu hika kan cah khawhmi si hna sehlaw cu pinlei cu nanmah nih rem ṭha nan timi in thla kan cam hna lai i mah lu sirem le Pathian kan khat Pathian sin thacam hi si kho hrim lo caah a dir kho zat paoh kan dir lai i Bawipa sinah thangṭhatnak kan pek kho zat paoh vanah kan kut kan fial lai i Bawipa sin thangṭhatnak kan pek lai a donghnak kan in kan dihlak te dir hna selaw

zungzal si ko seh. Kan Bawipa Jesuh Khrih cu Kalvari tlang ah a thi. Aw, a zultu lakan a dawtmi Peter cu Vatican ah a bingtali tem vailam ah thah a si. Nangmah hmuh aan fiangmi hna nih nangmah aan hmuh fiangmi hna paoh paoh nih cun thihnak zong kha zeihmanh ah an ruat, an ruat lo bantukin tuzan caan zong ah chawng khawh lei si hna seh hmun dangdang in hika a rami vialte zong nih hin maw Pathian rawl a hrawm ti sawsawh le pakhat le pakhat kut i tlaihnak ding ca khan si loin Jesuh Khrih kan Bawipa, na thawhṭhannak le Jesuh Khrih kan Bawipa misual kan ca i na thihnak kan vailamtahtung vailamtahtung hi kan vanlam a sinak tuzan caan zong ah hin lungthin ruahnak khatin na sin i tha kan cam tikah kan thlacamnak hi nangmah nih naih kan leh lai ti kan zumh in na min thangthatin tha kan cam sunparnak le lehngannak he khatmi kan biakmi kan pa kan pathian aw tuzan caan ah hin hmun dangdang ah ummi kan fale tete nih Mai kha an dawt caah, mai kha zawn an ruah caah zeihmanh thil ti khawhnak kan ngei lo. Cucaah cun kanmah le kan si khawh tok te tiah phaisa an rak kan kuatmi chung in aw na thawh ṭhan ni lawmh kan i timhmi zong hi maw Pathian a ṭuantu hna le an kan kuatu hna cungah thinlung ah ruahnak ah vancung thluachuah pe hna le vawlei cung thluachuah pe ko hna te an cah thla kan cam damnak te hna le ṭhawnnak te ko hna aw hmun dangdang an va phak tikah an hmuhmi thil nih an lung a thlen i cuti cunin Maw Pathian nangmah he neih deuhnak dirhmun an dir ko nakhnga zu a ding lengmang mi hna nih zugin an ngol i Maw Pathian pumsa duhnak le a kalmi zong nih khan ka pum hi zeihmanh a si lo timi thinlung an ngeih khawh nakhnga an ca thla kan cam nu he an um lo pa he an um lo chimtu hohmanh an um lo catu hohmanh an um lo Kan Bawipa Jesuh Khrih nangmah nih na thisen man a simi fale tete, sal rian a va ṭuanmi hna nangmah nih umpi hna law thluachuahnak pe ko hna tiah ca thla kan cam. Hmailei caah caan zong a hi, hmai kha vawlei le ti le ram, hmai kha vawlei le khua le ram, Maw Pathian zawnruahnak thinlung an ngeih khawh zungzal nakhnga, Maw Pathian nang nih an lam tluanter cio ko tiah ca thla kan cam. Hi ka hmai kha khua chung ah ti khat a dingmi le rawl khat a eimi, hang cheu khat a tlaimi zong hi Jesuh Khrih nangmah ruangah a si. Hmailei caan zong i rel i daw tein an um zungzal nakhnga le hi bantuk in ruahnak khat hin lung khat in kar an hlan zungzal nakhnga an cah tha kan cam. Maw Pathian nih kan hruaitu kan sa te se hna se kan Khrihfa pa Paul se hna se keimah timi thinlung ngeih lo in Jesuh Khrist nangmah hi bawi bik ah ni che zungzal i hi ka kan hmai khak khua te fimnak zong a ngei lo mi thiamnak zong ngei lo mi nih hin maw Pathian vancung thluachuah vawlei cung thluachuah kau deuh le thuk deuh in kan pemh chin lengmang nakhnga Tu zan caan i kan thlacamnak hi ka pa nangman i kan theihpiak hram ko tein thla kan cam. Aw tu zan caan ah hin hmun dangdang zong ah lungre theimi hna nih hnangamnak kan hmu i maw Pathian ngeichia ngeichia mi hna nih hnangamnak kan hmu thil rit man mi hna nih maw Bawipa an thil zan khawnak hna ca zong ah tha kan cam. Sizung um mi hna zong nih maw Pathian damnak kan hmu i thong chung um mi hna zong nih luatnak kan hmuhnak hna ca tha kan cam. Nangmah an zum lo tu hna zong nih zumhnak thinlung an ngeih khawnak hna tu zan caan an ca tha kan cam. zeizong vialte ka pa nangmah duhnak bantuk in si ko seh tu zan zan kan thlacamnak ka ruahnak kha thinlung kha thei thla kan cam ni hi nan kan leh lai na kan theihpiak cang ti kan zumh lunglawm tein Jesuh Khrih kan Bawipa ni mun thang kai bu in sin lunglawm na kha tha kan cam kan tiak ni kan pa kan pathian amen BC mino sinin pathian thangthat pathian kan ngai nak chan lai lunglawm na zate ka bu ten ka sum kan lai ma kan nu zo na kan tha tuan kho lo kan phak kho lo ca sung lo ya hun kan hruai bawipa ka pathian ni hin na dam lom te hi ka man ka so a ai tong mi vial te hi bawipa na lam na kan hruai kan na kan piak ni si ko ka sine lom na kan chimi bawipa ka pathian hi ban kan ton tar bujong hi bawipa ni vial te kan ca na thi le thok tha ni le tha asi tung token Bawipa Pathian na dawtnak le vel ngaihnak hi Bawipa Pathian hi ni zong hi khuaram kan co tin caan sinah lawmnak kan chim Bawipa Pathian tu caan ah hin an in thangnak ah kutlam da ha ti bantuk Bawipa kanmah nih Bawipa kan tisar kholo mi sinin sofa na sin kan hmuhmi kan ti khawt tok chiu in Bawipa kan kan ti humi kan in pek lai mi hi Bawipa ka Pathian nangmah nih pun karter law ai le Bawipa Khrihfabu rianṭuannak an ram kauhnak caah Bawipa hi chawva hi nangmah nih kan hmang piak lo hi petu le changtu vialte hna zong nih hin nangmah pek hi Bawipa zeitluk dah sin loi zia le Bawipa thlachuan nang pek hi Bawipa Pathian nangmah nih kan hneksak tuang teo tiah cathiang kan hmuh bantukin